Joël. Kelly.
Wéi vill Geschwëster hues du? Ech hu véier Geschwëster, eng Schwëster an dräi Bridder. A bei mengen dräi Bridder gëtt et ee speziell Fakt, dee warscheinlech net vill Leit kënnen iwwer sech behaapten, Meng dräi Bridder hunn dee selwechten Dag Gebuertsdag. What?
Et sinn enker Zwillingen, déi zoufällegerweis op deem selwechten Dag gebuer si wéi mäi Brudder. Dat ass nice! Wow, hätt een net kéinte plangen. Nee, dat ass effektiv e witzegen Zoufall gewiescht. Wéi gesäit dat bei dir aus? Ech hu keng Geschwëster. Dat heescht, mir hunn do zwee ënnerschiddlech Positiounen. Mee ech hunn awer véier Stéifgeschwëster.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit. Vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.

Kléngt fir mech awer elo bal genau sou stresseg wéi 4 net-Stéifgeschwëster, 4 biologesch Geschwëster. Mee ech mengen du hues awer e bëssen eng aner Relatioun zu deenen wéi ech elo vläicht gehat. Jo, ech fannen et witzeg, well 4 héiert sech jo no mega vill un, mee Am Verglach zu Bio-Geschwëster, déi jo meeschtens awer, ausser et huet ee mega vill Ecart tëscht de Geschwëster, mateneen opwuessen, hunn ech meng Stéifgeschwëster réischt kenne geléiert an der Pubertéit. Jo, net esou vill mat hinnen ze dinn. Also mäi Stéifpapp huet och Zwillingen an déi si lo schonn an déi 40 an déi hunn halt hiert Liewen an hir Famillen. A mäi Stéifpapp huet och bei eis gewunnt, dat heescht mir hunn eng Déck gutt Bezéiung an ech géing och soen ech hätt 3 Elteren, also meng zwee Bio-Elteren a mäin mäi Stéifpapp, wat mega cool ass. Also dat ass esou e bëssen esou den, jo vläicht och esou de Perk un Patchwork Family, dass ee vläicht och méi Leit derbäi kritt an dat ass cool. Genau, mä dat heescht déi gesinn ech, boah, vläicht all zwee Joer eng Kéier, wann si Gebuertsdag hunn oder esou. A meng aner Stéifgeschwëster vu menger Stéifmamm sinn a mengem Alter zumindest. Also dat hëlleft scho mol, datt ee sech e bëssen, also datt ee e bësse méi Kontakt huet. Mat där enger Stéifschwëster sinn ech och heiansdo erausgaangen an der Stad, datt mer eis scho vun do kannten. Dat war witzeg. Mee mäi Papp ass da bei si geplënnert. Dat heescht, ech hunn och net mat hinne gewunnt a mir gesinn eis schonn e bësse méi oft. Mee si hunn halt och hiert Liewen. Si sinn zu Lëtzebuerg, ech wunne säit zéng Joer zu Wien, wat natierlech mécht, dass mer och do jo wéineg Kontakt hunn an och iergendwéi net esou eng Geschwësterbezéiung, wéi ee se vläicht am klassesche Sënn versteet. Ech hunn d'Gefill, esou e bëssen Virdeeler zu Stéifgeschwëster ass, dass ee sech net esou gutt versteet oder, weess de, esou déi böse Stiefschwester ass jo esou mega den Trope an esou Märecher oder esou. Esou ass et elo bei mir net, mä ech géing soen, mir sinn also zu all mengen Stéifgeschwëster relativ neutral agestallt zueneen an et spillt elo net esou eng ganz grouss Roll, zumindest fir mech net. Mäi Papp ass schonn relativ involvéiert mat mengen zwee Stéifschwësteren an do krut een och elo e Kand an hien ass och elo Grousspapp ginn vu sengem net-biologeschen Enkel an dat fannen ech schonn och cool. Jo ech fannt iergendwéi schéin dass och an sou engem klassesche Bio Familldéngen vläicht sou bessen Flexibilitéit oder och vläicht Forme vu queeren Bezéiungsverständnis erakommen an an sou Patchwork, ech weess net, kann een dat scho queer nennen, queer platonesch? Vläicht queer platonesch mee. Ech giff einfach soen, et ass heiansdo och erstaunlech, wéi einfach et dann an esou Patchwork-Famillen ass mat der Akzeptanz an mir sinn all eng Famill an d'Leit gewinnen sech un eneen an sinn da fir eneen do, wat jo super cool ass. An wann dat queer Famille sinn, da gëtt dat awer ganz komesch gekuckt, ganz oft. Also dat do dann net esou déi Akzeptanz dovunner do ass, obwuel dat eigentlech eppes ass, wat ganz vill Famillen liewen an et gëtt jo ganz vill verschidden Familljenzesummesetzung, Familljemodeller, déi klassesch Klengfamill gëtt et jo ganz, ganz seelen. Bei mir ass dat allerdéngs esou, also meng, meng Elteren sinn ëmmer zesumme bliwwen a meng Geschwëster sinn och all vun deene selwechten Eltere wéi ech, also souwäit mer wëssen op jiddefalls. Mee Ähm, bis elo huet sech nach ni iergendeen anescht geäussert. Bei mir ass et esou, ech sinn deen Eelsten, wat natierlech e bëssen eng speziell Roll ass, virun allem wann dann esou vill Geschwëster nokommen. An d'Zwillinge sinn effektiv déi zwee Jéngst a mir hunn eelef Joer Ënnerscheed zueneen. Natierlech. Zu deenen aneren hunn ech es wéineger an si dann logescherweis jo och. Mee dat heescht, ech war schonn an enger Positioun, wou ech vill hu missen esou babysitten an esou Saache gemeet hunn, wou ech éischter huet missen op si oppassen, wat vläicht bei engem Geschwëster, wat just dräi oder véier Joer auserneen ass, net esou oft de Fall ass. Do muss ee vläicht och heiansdo mol eng Kéier oppassen, mee et ass dann éischter esou, okay, du däerfs elo eng Kéier op däi Geschwëster oppassen an net du muss. An vläicht net och net an engem Alter, wou een dann vläicht léiwer aner Saachen giff maachen. Also dat war bei mir schonn heiansdo, op d'mannst gefillt fir mech, esou de Fall, dat ech geduecht hunn, okay, ech muss elo awer dann op meng Geschwëster oppassen an ech kann net dat an dat maachen. Heiansdo war dat vläicht och, well ech mech net getraut hunn, déi an déi Saachen ze maachen. Also zum Beispill esou mat erausgoen hunn ech relativ spéit ugefaangen oder méi spéit wéi vill Leit a mengem Alter deemools. An dat war e bëssen esou eng Excuse, ok, ech muss op meng Geschwëster oppassen, ech kann elo net. An wann ech mat mengen Eltere geschwat hätt, hätt ee vläicht awer e bëssen eng aner Léisung gefonnt. Ech fannen, du schwätz eppes un, wat ech zimmlech interessant fannen, nämlech esou Rollen, déi een huet duerch Geschwëster oder och keng Geschwëster an der Famill a wat dat och mat der eegener Identitéit vläicht mécht. Also et gëtt jo esou Stereotyppen, Doriwwer wéi dat eelste Geschwëster ass, wéi d'Sandwich-Kanner sinn, wéi déi, also déi dertëschent sinn, a wéi déi jonk Geschwëster sinn, déi och heiansdo sou d'Nesthäkecher genannt ginn. An och iwwer eenzel Kanner gëtt et natierlech Stereotyppen oder Rollevirstellungen. An dat fannen ech schonn interessant, wéi een dat och beaflosst oder wéi dat sou Bezéiungsdynamike beaflosst. A wat ech och vill matkritt hunn, virun allem vu Geschwëster, wou ee maybe zu zwee oder dräi ass an wou dann déi eelste Persoun och esou e bëssen an eng Eltereroll vläicht och kënnt, esou mat esou op d'Geschwëster oppasse mussen, sech fir déi verantwortlech fillen an esou. Ech mengen, do sinn d'Meenungen ënnerschiddlech, mee ech hunn och scho vu Leit héieren, déi gesot hunn, ah ech hat et mega schwéier an hu missten dofir kämpfen, erausgoen ze kënnen an esou weider a meng Geschwëster dono hunn et méi liicht, An da ginn et awer Leit, déi soen, ah, ees de Geschwëster sinn ass awer och mega cool. Genau, dat heescht, et géing mech e bëssen interesséieren, wéi s, wéi s du dat esou wouerhuels, déi Positiounen tëschent Geschwëster an och deng Positioun als eelste Geschwëster. Ech sinn och ëmmer Team Mir hate jo näischt a mir hunn, ech hu jo näischt dierften an ech hu jo näischt krut a si kréien alles gewiescht. Muss een och ëmmer bedenken, datt d'Eltere vläicht nach net esou vill Erfarung hunn an nach net genau wësse wat se engem kënnen zoumudden oder kafen oder sech sech trauen, dat se een ee maache loossen. Woubäi ech soe muss, beim Erausgoen hat ech ni Problemer an hat ganz vill Fräiheeten an do sinn ech mengen Elteren och zimmlech dankbar, datt ech do zimmlech vill Vertraue krut. Ech muss allerdings och soen, datt ech dat Vertrauen ni mëssbraucht hunn oder déi puer Grenzen, déi ech gesat krut, ni iwwerschratt hunn. Ech hat schonn als, als Kand dann oft d'Gefill esou, ah jo, si kréie lo ee Gameboy an ech krut keen. Mee si hu sech vläicht och méi dru gehal wéi ech. Also ech war da vläicht einfach e bravt Kand an da krut ech gesot, nee, du kriss keen. An dann hunn ech mech domadder zefridde ginn, esou, an ech hunn net nach dräimol gefrot. A meng Geschwëster waren da vläicht einfach méi hartnäckeg. Quitte dat d'Elteren dann och vläicht mat der Zäit dann einfach méi, méi liicht noginn bei esou Saachen. Also ech denken, datt dat schonn einfach de Fall ass, datt een am Ufank vläicht dann och einfach als Elteren méi, méi streng Reegelen. sech wëll setzen, senge Kanner wëll setzen, esou grad wat esou Mediekonsum ugeet a sou weider, an da bei deem drëtte, véierte, fënnefte Kand ass et vläicht scho bësse méi egal, well ee sech denkt, ah, et ass jo net esou schlëmm an déi aner, déi aner Eltere maachen et och esou. Dat wier elo esou meng, meng Theorie. Ech weess jo net, wéi et ass als Sandwich-Kand oder als Nesthäkchen oder iergendwou dozwëschent, dofir kann ech just aus menger Positioun schwätzen. Ech hunn dat eng Zäit laang ëmmer e bësse belaaschtend fonnt. Et gouf Bësse sou e Paradox a menger Kandheet. Sou engersäits hunn ech ëmmer geduecht, oh wéi cool wier et Eenzelkand ze sinn, well da wiers de, da giff keen dech nerven an deng Eltere hätte keng Excuse fir net mat der iergendwou hin ze goen. Meng Elteren hunn oft, wann ech gefrot hunn, kënne mer an ee Musée goen oder kënne mer dat an dat kucke goen, wou mer an der Vakanz wären, ech wollt dann ëmmer iergendwéi sou Ruine kucke goen oder sou Saachen an meng Elteren hunn, fir elo keen ze beonrouegen, eis oft genuch bei sou Saache matgeholl, mee halt net sou oft wéi ech Loscht gehat hätt. Oder kënne mer an Disneyland fueren? An d'Ausried war dann ëmmer, Nee, wann deng Geschwëster bis grouss sinn. An ëmmer wann ech d'Gefill hat, meng Geschwëster wiere lo grouss genuch, dat mer endlech kinnten an Disneyland fueren, ass erëm ee no komm. Also, ne, dat ass jo dräi Mol geschitt mat deene véier Geschwëster. An dunn ëmmer esou, Oh nee. Mir sinn effektiv dunn an Disneyland gefuer ouni Zwillingen. Also och dat. Dee Wonsch ass mer erfëllt ginn. Mee jo, also dat war schonn ëmmer e bësse sou d'Gefill, okay, du däerfs Saachen net oder Saache passéieren net weinst denge Geschwëster, wier et net vill méi cool, wann s de Eenzelkand wiers? A gläichzäiteg hat ech awer ëmmer d'Gefill sou, oh, mir feelt et iergendwéi, datt ech iergendwéi sou Cousinen hunn a mengem Alter, well déi waren och all méi jonk. mat denen ech irgendwie spille kinnt oder Abenteuer erliewe kinnt so, also ech hunn wär do, dass et schon komesch well een Geschwëster huet mat denen ee schon Saache maache kann, mee halt net déi déi ee wëll maachen, well se awer nach net esou al sinn an een ëmmer d'Gefill huet ech muss elo waarde bis déi dann och esou al sinn an déi Interessen hunn an dann huet ee selwer schon déi Interessen net méi an Jo, gläichzäiteg huet een awer och d'Gefill sou, ech wier iergendwéi léiwer eleng an an anerersäits hätt een och nach gär Leit a sengem Alter dobäi gehat. Also et ass da e bësse sou e komesche Paradox, deen deen ech als Kand erlieft hunn. Leit, déi eellt Geschwëster sinn, hu mer och gesot, datt virun allem wann laang dono keen nokomm ass an se e puer Joer eleng waren, dass et sech esou bëssen wéi d'Vertreibung aus dem Paradies ugefillt huet, well ee jo fir eng kuerz Zäit quasi all d'Opmierksamkeet vun den Elteren hat, an jo fir als eent Geschwëster ass een dat eenzegt Geschwëster wat kuerz Zäit Eenzelkand war, oder? Kanns du dech un déi Zäit erënneren? Oder ass do direkt een nokomm? Ech war do 3 Joer al wou mäi Brudder op d'Welt komm ass. Ech ka mech elo net esou gutt un déi Zäit virun erënneren, esou bëssen. Mee net esou wierklech vill. Also do hunn ech vläicht der Chance gehat, datt ech esou déi Vertreibung aus dem Paradis net esou matkritt hunn, wéi anerer, déi vläicht e bësse méi al wären, wann dat zweet Geschwësterche kënnt. Mee effektiv ass schonn e bëssen esou e Gefill heiansdo gewiescht an och e bësse esou Neid dann op eenzel Kanner, Ech mengen, datt een dann och oft e Bléck als Kand op Saachen huet, also dat erkläert ee sech dann domadder esou, jo, dee Kolleeg, deen Eenzelkand ass, deen huet mega vill cool Spillsaachen, well hien Eenzelkand ass. An a Wierklechkeet sinn déi Leit vläicht einfach e bësse méi räich gewiescht wéi meng Elteren a konnten hire Kanner méi cool Spillsaache kafen. Wat net heescht, datt ech näischt hat, mee datt dann einfach esou déi Perspektiven op zum Beispill esou Klassenënnerscheeder, déi huet een als Kand jo net onbedéngt an déi ginn dann halt mat esou Geschwëstersaachen erkläert. Mee jo, et ass natierlech eng Ëmstellung vun Eenzelkand op du hues elo e Geschwësterchen. Et gouf een interessanten Moment, wou meng Elteren ugekënnegt hunn, dat meng Schwëster géif op d'Welt kommen, wat dat drëtt Kand war, wou dunn um éischte Stack vun eisem Haus keng Plaz méi war. Also do waren dann all d'Schlofkummer besat an Hun meng Elteren gesot, jo mir bauen dann um zweete Stack wou momentan de Späicher ass, mir bauen dann de Späicher aus an do kann een dann eng Kummer kréien an et sinn der souguer zwou do. Dat heescht ween sech elo mellt, dee kinnt am Fong dann zwou Kummere kréien an ech war dunn, hat esou d'Gefill esou ech sinn deen dat eenzegt Geschwëster, ech muss mech elo mellen, esou et ass elo meng Pflicht quasi fir ze soen okay da plënneren ech elo dorop. Wat ech wahrscheinlech net hätt misse maachen, mee iergendwéi huet mer dat an deem Moment logesch geschéngt. An éierlech gesot, d'Aussiicht op zwou Kummeren ass scho cool. Woubäi ech muss soen, dat dat natierlech och, wou dann d'Zwillinge komm sinn, ass aus deenen zwou Kummeren natierlech och just eng ginn a mäi Brudder huet missen noplënneren och. Also deesch deen hat och net vill gewonnen oder halt just e puer Joer. Jo, ech fannen et interessant. Well, also eng Persoun huet zu mir gesot, jo sou déi bestëmmte Positiounen an dem Geschwëstersetting benotze verschidde Leit e bësse sou wéi Stärenzeechen, weess de, sou vun, ah du bass d'Nesthäkchen, ah du bass d'Sandwich, ah du bass déi, dat eelste Kand. An da kommen automatesch esou gewësse Jo, Erwaardungen vläicht och, wéi s du elo sees, ah, vläicht ass vun dir erwaart ginn als eelsten Geschwëster, da plënners du quasi raus, rop. An dass munch Leit soen, jo, ech sinn dat mëttel Kand oder ech sinn dat kleng Kand oder ech sinn dat grousst Kand an dowéinst ass et esou oder esou. Also ech fannen, esou e bëssen ass et esou d'Gläichzäitegkeet vun esou, doduerch dass et déi Rollenverständnisser gëtt, erfëllt een déi vläicht a gläichzäiteg gëtt et jo wierklech einfach och vun der Situatioun hier ënnerschiddlech Dynamiken oder esou mat materiell och einfach gëtt et einfach esou Ënnerscheeder zu wéini ee gebuer ass an esou. Genau, also ech fannen et interessant ob Leit sech esou iwwert iwwert déi Rollen och weider nach esou am Erwuessenenalter vläicht definéieren oder net a wéi dat och hier Bezéiungen dono esou shaped, well also ech als Kand hat am Fong keng Kanner a mengem Alter, ech hat och keng Cousin oder Cousinen, also Mäin Papp ass aus Éisträich an huet 7 Geschwëster. An dowéinst hun hat ech do mega vill Cousinnen a Cousinen, mee déi hun ech een, zwee mol d'Joer gesinn. An da war ech dat eenzegt Kand aus der ganzer Famill, wat net an Éisträich gebuer ginn ass. Dat heescht, et war souwisou schon sou bëssen eng Distanz tëscht eis do. Dat heescht, mat deenen hat ech net sou vill ze dinn. A meng Famill zu Lëtzebuerg ass mega kleng. An ech war ëmmer dat eenzegt Kand an ëmmer nëmme mat Erwuessener. Also wierklech net nëmmen Eenzelkand, mee och einfach Jo, eenzegt Kand. Ech denken, dass mech dat schonn och vill beaflosst vun wéi ech elo sinn, well ech mengen ech relativ fréi geléiert hunn meng Saache selbststänneg ze maachen an och einfach op mech ze kucken sou. Mir hunn mir hunn och an engem, also iwwer engem Supermarché gewunnt a meng Elteren waren allen zwee berufstäteg, dat heescht ech war och einfach vill eleng an där Déngschtwunnung iwwer dem Supermarché an dat, mengen ech prägt mech einfach schonn esou déi materiell Begebenheeten an déi Bezéiungen déi ech hat a menger a menger Famill. A gläichzäiteg mengen ech kritt een doduerch och vill vill Opmierksamkeet an esou eng special Roll, well du bass halt ëmmer nëmmen déi eenzeg Persoun déi esou ass wéi s du, nämlech Kand. An ech weess net, vläicht huet et huet mer wahrscheinlech net geschuet, mee op e. D'Schëld huet mer gutt gedoen. Ech weess net méi, dass ech elo esou sinn, esou, jo, mee ech hu kee Problem am Mëttelpunkt ze stoen, well ech war et ëmmer gewinnt. An dat dat ass schonn interessant iergendwéi. An ech hat awer och heiansdo d'Sehnsucht no méi Bezéiungen zu Leit a mengem Alter. A gläichzäiteg war ech och mega frou, dass ech meng Rou hat an einfach meng Zeen konnt maachen. Dat war, war schonn och angenehm. muss ech soen. Jo, et kritt een natierlech och, also finanziell ass et natierlech eppes aneschters fir Elteren, ob s de véier, fënnef Kanner hues oder ob s de nëmmen eent Kand hues. Also dat ass kloer. Also dat ass witzeg, well wann ee esou déi Sternzeechentheorie giff den, da misste mir jo komplett ënnerschiddlech sinn. An ech hunn awer verschidde Saachen, déi s du elo gesot hues, natierlech net alleguerten, déi bei mir relativ ähnlech waren. Neem ech halt och dat sou vill sech mat Erwuessener mussen ofginn. Doduerch dat ech deen eelste wär, hunn ech déi Erwuessen oft méi interessant fonnt wéi meng kleng Geschwëster. An op sou Familljefester, déi kleng Cousinen a Cousinen, déi all méi jonk waren wéi ech, sou déi sech dann vläicht ënnerteneen dann onner een Alter haten zum Deel a sech dann mateneen beschäftegt hunn an iwwer Saache geschwat hunn, déi ech ze kannereg fonnt hunn an net méi interessant fonnt hunn. An dann hunn ech halt probéiert mat deenen Erwuessenen ze schwätzen an Jo, da kommen dann och esou Saache vu Verantwortung iwwerhuelen a vu, jo, e bëssen och vläicht am Mëttelpunkt stoen oder wëllen, wëllen dozougehéieren zu deenen Erwuessenen, si meng ech scho Saachen, déi mech eng Zäit laang geprägt hunn. Wat mech haut nach zimmlech prägt ass, an dat huet sech effektiv dee Moment, wou déi zwee Zwillingsbridder op d'Welt komm sinn, sech ugefaangen huet ze entwéckelen, ass, datt ech een absoluten Anti-Kannerwonsch hunn a keng Kanner wëll. Dat ass mengen ech esou vill doduerch och komm, dat ech mer op d'mannst a menger Teenagerzäit ëmmer geduecht hunn, Nö, ech hunn dat elo esou laang hei matgemeet, ech brauch dat net nach eng Kéier selwer. Wat mer nach op der Zong läit als Fro, Du has jo gesot, dat verschiddene vun denge Geschwëster vill méi al wiere wéi s du. Wéi ass dat esou gewiescht als Kand, wann déi dann esou an engem Erwuessenenalter scho ronderëm geschwieft sinn an dann huet een iergendwéi esou, ah jo, dat do ass deng, däi Stéifgeschwëster? Ech war, mengen ech, schonn 13 oder 14, wou mäi Stéifpapp bei eis geplënnert ass. Dat heescht, ech war Schonn an der Pubertéit, an hu mech natierlech, weess de, an der Pubertéit huet ee sech selwer fir vill méi erwuesse wouer, wéi ee vläicht fir aner Leit wierkt. Dat heescht, gefillt war den Ecart net esou riseg. An ech mengen, et hätt fir mech en Ënnerscheed gemeet, wa mer eis hätte vill gesinn, well dann entwéckelt sech jo och esou eng Dynamik quasi. Mee ech denken, wann ee sech net gesäit, entwéckelt sech dat net esou onbedéngt. Jo, kann, hunn ech net esou vill Erfahrungswëssen dozou. Vläicht hunn jo Nolauschterer oder Nolauschtererinnen dozou eppes ze soen, well dat fannen ech schonn och interessant. An ech denken, dass awer trotzdem ëmmer iergendwéi mat derbäi, well als Geschwëster oder och als Stéifgeschwëster ass een jo agebonnen an esou Familljendynamiken, wat jo vläicht an romantesch, romantesch-sexuelle Bezéiungen, Frëndschaftsbezéiungen, queer-platonesche Bezéiungen anescht ass, well een sech jo éischter als Teenager oder erwuesse Persoun kenneléiert, eraussicht an net an esou engem mier grousse Kontext Zumindest keen, deen esou enk ass wéi d'Famill a gebonnen ass. Dat ass och eppes, wat mech nach géing interesséieren, wéi s du dat esou wouerhëls, well do hunn ech mat Leit geschwat, déi gesot hunn, jo, du iwwerhëls halt d'Familljekultur an a ganz ville Famillje gëtt zum Beispill iwwer Konflikter oder iwwer schwiereg Saachen net geschwat a se ënnert den Teppech gekiert, bis datt den Teppech schonn esou eng Bëlz huet an datt sech dat schonn och iergendwéi esou erandréit an déi Geschwësterbezéiungen. Woubäi sech dat jo och mat der Zäit verännere kann, wann een dann selwer erwuessen ass an sou. Genau, vläicht hues du dozou Erfahrungen? Also et si verschidde Saachen, déi ee vläicht schonn iwwerhëlt oder déi een einfach dann och prägen. Dat wollt ech elo virdru scho soen, mee ech fannen et passt och ganz gutt bei déi dote Fro. Dat huet eppes mam Iessverhalen ze dinn. Fir mech war et ganz laang ganz schwéier fir Iessen ze deele mat Leit. Also wann ech mer eng Tut Chips kaaft hunn an ech wär mat iergendenger Grupp ënnerwee, dat wär meng Tut Chips, déi hunn ech mer kaaft an déi hunn ech giess. An déi op déi Idee, fir dat mat aner Leit kënnen ze deelen, op déi sinn ech guer net komm. An iergendwann sinn ech drop komm, wisou dat esou ass. Dat huet einfach domadder ze dinn, dat Wann een sou eng grouss Famill huet mat ville Geschwëster, dat dann einfach agefeiert gëtt an ee wierklech muss bëssen oppassen, dat een zu sengem kënnt a muss séier genuch iesse fir zu sengem ze kommen. A grad mat dann sou gudde Saachen, ech weess net, mir fält elo näischt an, iergendwelch special Saachen, vun deenen et der net esou vill gëtt bei engem, bei engem Mëttegiessen, déi sinn da séier fort. Oder jo, och bei sou Chips oder Schockla oder sou Geschichten, Do huet een da wierklech misse wëssen, trickse vläicht, e bëssen oppassen, datt een, datt een halt seng Saache géif kréien. An dat huet, dat huet ee mengem einfach geprägt. Ne? Also ech wëll lo net den Androck vermëttelen, datt mer iergendwéi an Aarmut gelieft hätten oder äh, ni eppes gehat hätten, mee dat sinn einfach Saachen, esou, jo, et gëtt dann esou vill dovunner an wann et plus eent gëtt, dann ass halt deen éischten, dee fäerdeg ass, deen éischten, deen no freet, deen éischten, dee sech et hëlt, deen huet dann dee plus eent nach kritt. Ne? Dat sinn halt esou déi Klengegkeeten, déi een dann awer prägen. Sou vun esou anere Bezéiungsdynamike misst ech elo méi genee nodenken. Ech mengen net, dat mech do esou vill geprägt huet, well ech och d'Gefill hunn, dat ech awer elo scho laang Nemme mat menge Geschwëster halt zesumme wunnen an och e gudden Deel vun hirer Entwécklung net esou matkritt hunn, also quasi hir ganz Lycéeszäit net matkritt hunn, well ech do studéiert hunn. A mëttlerweil sinn déi meescht vu menge Geschwëster selwer um Studéieren oder schaffen an et ass een dann net méi esou super close. An ech hunn d'Gefill, datt esou dat Bezéiungsgeflecht zwëschen de Geschwëster fréier als Kand halt, oder fir mech als Jugendlecher, fir si als Kanner, méi staark war wéi elo. Jo, dat verännert sech natierlech mat der Zäit. Jo, wéi sech dat verännert huet, géing mech och interesséieren. Zu deem, wat s du gesot hues, dat ass mega witzeg, mee d'Thema Iessen ass bei och alle Leit, déi ech befrot hu, wéi et an hirer Geschwësterbezéiung ass, mega séier opkomm. Ech hunn do tatsächlech eng Geschicht, nämlech, Ech hu mat engem eelsten Geschwëster geschwat, wat dräi méi kleng Schwësteren huet, an et gouf all puer Wochen eng Kéier Pudding. An da gouf et déi Geschwëster, et gouf zwee Puddingsschossele pro Persoun, also pro Kand, déi Geschwëster, déi se déi allen zwee wollten direkt iessen. An da gouf et Déi Geschwëster, 't war virun allem dat eelste Geschwëster, déi gesot hunn, Nee, ech iessen deen elo an ech wëll dat anert fir méi spéit halen. An da gouf et esou déi bestëmmte Verstoppplazen am Frigo, fir dass jo déi kleng Geschwëster engem dat net ewechiessen, wann een et wëll halen. An dass dat esou eng ganz prägnant Erënnerung ass. An ech fannen ménger wichteg, well ee Stereotyp iwwer eenzel Kanner ass jo, ass dass se net deele kënnen, well se ni mat engem deele mussten. An ech muss soen, also ech hu lo keng soziologesch Studie gemeet, mee wann ech esou e bëssen a mengem Frënd, Innekrees kucken, ech kennen och Geschwëster déi gutt mateneen deele kënnen oder halt Leit déi Geschwëster hunn déi gutt deele kënnen an ech hunn awer och eng Frëndin wat Eenzelkand ass a wat guer net deele kann a wat mega krasse Futterneid huet, obwuel hatt ëmmer nëmmen eleng doheem war. Jo, dowéinst sinn ech mer net esou ganz sécher, vu wat et ofhänkt, déi Saach mam Futterneid. Ech weess op jidde Fall, bei mir ass et esou, dass mäi Papp, wat a mengem Teller war, war och ëmmer säin Teller. Hien huet ëmmer a mengem Teller scho geschmaacht, bevir ech konnt iergendeppes dovunner iessen. Dat war kloer, dass hien ëmmer schmaacht. An ech mengen, dowéinst war mir ëmmer kloer, dass ee souwisou muss deelen. An ech mengen, och a menger Famill An ech denken, dat ass familljespezifesch och, war et ëmmer esou, datt jiddereen huet dierft dech maache vun deenen aneren, am beschte Freedin natierlech, also mäi Papp war do net dat beschte Beispill, an datt dat schonn kloer war, datt een elo net engem eppes ewech ësst, mä esou du dierfs bei mir schmaachen an ech dierf bei dir schmaachen an da mécht et esou e klengen Austausch quasi. Wéinst ech muss soen, ech si relativ frou, datt ech dat mam Iessen net esou staark hunn, well ech stelle mer dat och stresseg vir. An ech denken, do kommen awer och erëm esou aner Saache wéi zum Beispill Klasseverhältnisser mat an d'Spill, oder? Also et war schonn esou, datt ech ni hu misste drëm kämpfen, fir ze soen, héi kréien ech dat elo oder kréien ech dat net, mee et war relativ kloer, dat do jo aus deem Grond an dat do nee aus deem Grond. Ech mengen, dowéinst spillt dat schonn och eng Roll. Also. vun um Grad vun Entspaantheet quasi. Jo, an ech denken, also wann een och esou e bëssen esou intersektional kuckt, wéi Geschwësterbezéiungen esou agebett sinn, sinn et net nëmme Klasseverhältnisser wichteg, mee och zum Beispill Migratioun. An ech hunn och schonn vu Leit héieren, déi gesot hunn, Ah fuck, Ech, also ech wëll, oder ech wëll keng Kanner, well ech hunn esou krass geübt, och déi Elterepositioun ze hunn, vun ech muss déi ganz bürokratesch Weeër maachen oder bei deenen ënnerstëtzen. Ech iwwersetze mega vill Saache fir meng Elteren, ech kommen ëmmer dann mat bei wat och ëmmer fir behördlech Saachen et gëtt. Esou, ech denken, dass d'Leit vun hirer Perséinlechkeetsstruktur och ënnerschiddlech dorobber reagéieren oder d'Gewiichtung vläicht ënnerschiddlech ass, wat déi eege Gefiller dozou sinn am weidere Verlaf vun hirem Liewe quasi. Mee dass schonn och, jo, verschidde gesellschaftlech Erfarungen maachen, dass sech déi verschidden Rollen, déi een huet an ënnerschiddleche Familler, verschidden ufillen. Also ech fannen dat schonn och eng wichteg ze soen, dass also Geschwësterbezéiunge jo ganz, ganz ënnerschiddlech sinn an et do einfach mega vill verschidde Facteure ginn, déi déi Dynamike beaflossen. Jo, ganz sécher.
Also sou Behördesaachen hunn ech net misse maachen, einfach well et bei eis, also jiddweree Lëtzebuergesch geschwat huet, och wann et e Migratiounshannergrond gëtt an der Famill, mä Ech fannen et ganz spannend, wéi, wéi ënnerschiddlech déi, déi selwecht Positiounen an enger Famill, an, an engem Grupp vu Geschwëster kënnen zu ganz ënnerschiddleche Resultater féieren an zu ganz ënnerschiddlechen Erklärungen och, wou den Auslöser dann am Fong een an dat selwecht war. Wat ech ëmmer erëm spannend fannen, ech hu lo beim Iesse missen drun denken, also mëttlerweil hunn ech geléiert, Ze deelen. Dat huet geklappt. Dat ass kee Schicksal. Déi Saachen, déi een als Kand esou erlieft, muss een net ëmmer dat da weiderdroen dat ganzt Liewe laang. Et kann een och einfach léieren ze deelen oder halt Saache fir sech ze genéissen, jee nodeem wat een halt méi bäibruecht krut a wat ee vläicht da méi selwer léiere muss. Mee ech hunn iergendwann decidéiert, datt ech vegetaresch mech wëll ernären a meng Famill huet dat am Fong gutt opgeholl. Mee et ass halt ëmmer wann een deen Eenzegen ass, och esou an der, an der erweiderter Famill, oder et geet een op iergendeen Iessen, also elo ass dat vläicht net méi esou, mee wou ech jonk war, war een dann ëmmer esou e bëssen d'Zilscheif vun all de Leit a vun iergendwelche komesche Froen, esou, du ëss jo awer dann ëmmer Poulet, a wat ass mat Fësch, an esou weider. An iergendwann huet meng kleng Schwëster decidéiert och vegetaresch ze iessen. An dat war esou cool, dat war esou gutt, well dunn einfach esou eng eng Solidaritéit zwëschen eis war a mir waren nëmmi déi eenzeg, mee mir waren zu zwee. An dann muss een net ëmmer déi eng Persoun sinn, déi no enger Extrawurscht, haha, freet, mee et kann eng aner Persoun dat maachen. Et kann ee sech zu zwee opreegen iwwer iergendeppes An dat ass da cool, wann et dann einfach duerch esou Decisiounen dann esou eng gewëss Solidaritéit gëtt an ee sech einfach denkt, jo okay, dat ass, dat ass gutt, dat mer elo iergendwéi esou op enger Wellelängt sinn. An dat ass och schéin, wann een dann dorunner zeréckdenke kann, am Endeffekt mierkt, ok, mir hunn eis vläicht net ëmmer esou gutt verdroen, mee am Endeffekt hale mer awer zesummen Wat natierlech awer net bei alle Geschwëster ëmmer de Fall ass. Et gi jo och Leit, déi sech fuerchtbar zerstreide mat hire Geschwëster an dann ni méi mat deene schwätzen oder einfach net vill Kontakt hunn. Mä jo, et si laang Relatiounen, déi een huet, eleng schonn, well een halt dann esou 18 Joer mateneen opwiisst, esou plus minus. Jo, bei menger klenger Ëmfro, déi ech gemeet hunn. Ech hunn natierlech als Eenzelkand probéiert erauszefannen, wéi sech dat ufillt, Geschwëster ze hunn, well ech mer dat net esou gutt ka virstellen. An et huet e mega Ënnerscheed gemat, wéi tatsächlech dann d'Geschwësterbezéiunge sinn, also wéi gutt ee sech versteet, wéi gutt ee sech vläicht och géigesäiteg ënnerstëtzt, fireneen do ass oder och net. An do war et wierklech vun bis, also datt déi eng Persoun gesot huet, Jo, a menger Famill ginn et zwee Geschwëster. Do huet de Brudder eng Kéier der Schwëster hire Kuch kritiséiert an hunn se zwee Joer net mat mir geschwat. An am Fong ass et awer en anere Konflikt gaangen, mee well an der Famill halt net iwwer déi Saache geschwat gëtt, wat am Fong wierklech de Problem ass a wou fänks de un, well et si schonn esou laang Relatiounen, voilà, schwätzt een halt einfach net méi mateneen oder jo, et gëtt och iergendwéi vläicht egal. An Gi Leit, fir déi hir Geschwëster jo bal sinn wéi sou hir bescht Kollegen och, deenen se alles zielen a mat deenen se einfach iergendwéi sou e mega special Bond hunn, deen se mat kenger anerer Persoun hunn. A fir mech ass dat iergendwéi schwéier nozevollzéien an ech fannen, sou Geschwësterbezéiunge ginn och oft vläicht sou e bësse romantiséiert. vun wéi special dee Bon vläicht och ass, an dunn huet eng Persoun gesot, jo, engersäits verstees de dech wierklech ouni Wierder, an anerersäits awer och net. Et kann een och als erwuesse Persoun jo Aarbecht an déi an déi Bezéiunge stiechen, an déi Bezéiunge sinn och Aarbecht, wéi natierlech och an all aner Bezéiungen. Jo, also ech kann ech kann nëmme e bësse vergläiche mat esou enke Familljebezéiungen, déi ech mat mengen Elteren hunn, an ech weess och, et mécht mech keen esou séier rose wéi meng Elteren. Wierklech, do, do, si drécken ee Knäppchen, dee vläicht scho säit 30 Joer aktivéiert ass, an da sinn ech op 120, gell, ënnerlech. An dat kënnen déi mannste Leit mat mer maachen, déi mech net schonn säit menger Kandheet kennen. Esou e bësse stellen ech mer dat vir. An Ech stelle mer et och esou e bësse vir wéi sou sou queer platonesch Bezéiungen, dat hunn ech scho virdru gesot, also datt ee wierklech esou eng intim Form vu Bezéiung huet, déi elo vläicht net onbedéngt eng klassesch Positioun huet oder sou, well ech hu jo och Bezéiungen, wou wou ech géing soen, dat ass elo méi wéi eng eng Frëndschaft, eis verbënnt iergendwéi méi, et gëtt méi. Jo, ech weess guer net, ech fannen et mega schwéier ze erklären iergendwéi. Also wann s du en Insight hues, Zu der Romantiséierung oder Entromantiséierung vu Geschwësterbezéiungen, let me know. Kann et en, kann een et mat iergendeppes aneschters vergläichen? I don't know. Also stell der einfach vir, deng Eltere wieren, ech weess net, 20 bis 30 Joer méi jonk. Nee, also ech hu lo geduecht, dass e bëssi wéi wann een eng Frëndschaft hätt mat enger Persoun, déi ee sech net erausgesicht hätt, déi aner Leit fir ee erausgesicht hunn oder fir ee gemeet hunn, méi oder wéineger. A mat där een awer net ëmmer befrënnt ass, mee vläicht sech heiansdo och net wierklech ausstoe kann an heiansdo vläicht einfach neutral ass an heiansdo vläicht och net genau versteet, wat do lass ass an awer verschidde Saachen deelt, verschidden Erfarungen deelt, virun allem d'Elteren, awer och de Rescht vun der Famill esou. An ass am Fong och oft esou Leit, mat deenen ee gemeinsam kann d'Aen rullen iwwer verschidde Saachen, déi verschidde Leit aus der Famill esou maachen oder vu sech ginn, an déi een halt selwer besser versteet. Ech weess net, ob dat eng, eng, eng ganz gutt Erklärung ass. Ech fannen effektiv e bësse schwéier, esou, also fir mech sinn esou déi Erzielunge vun, jo mir si BFFs an jo mir verstinn eis ouni Wierder, hunn ech elo net esou d'Gefill gehat, datt dat bei mir a mengen Geschwëster esou geweecht wier. Ech menge souguer, datt dat Also et gëtt jo ëmmer Zwillingen nogesot, si géife sech quasi telepathesch verstännege kënnen. Hat ech elo och net den Androck, datt dat esou wier, mee ech ka mech awer ieren. Jo, also dat ass vläicht nach e ganzt Thema fir sech oder esou, esou Zwillingsbezéiungen. Dat fannen ech och faszinéierend, muss ech éierlech soen. Dat ass fir mech sou mega wäit ewech, nofillen ze kënnen. Mee dat ass vläicht och mat anere gesellschaftsleche Positionéierungen, oder? Also wann d'Liewensrealitéite sou ënnerschiddlech sinn, kann ee sech einfach schwéier, schwéier eraversetzen. An dann ass déi fir jiddereen dann nach e bëssen anescht. Wat och nach en Thema ass, wat fir mech als quasi Aussen, Perspektiv op Geschwësterbezéiungen. Sech iergendwéi Fragezeichen opdinn ass esou d'Fro och vun esou transgenerationalem Trauma. Also zum Beispill, well mer d'Thema Iesse vill haten, datt et gi jo och Studien dozou, wéi quasi Hongersnéit oder Krich, déi d'Elteren oder d'Grousselteren oder d'Urgrousselteren erlieft hunn, wéi dat sech quasi op d'Iessverhale vun den Enkelen, Urenkelen an esou weider auswierkt. Ech mengen, et ass elo ee vläicht och relativ einfach ze beobachtend Beispill, mee also an deene ganzen Intersektioune vun Diskriminéierung a vu gesellschaftleche Positiounen gëtt dat natierlech méi komplex. An do froen ech mech och esou e bëssen, Wéi ass et, mat Leit opzewuessen, déi ongeféier däin Alter hunn an déi potentiell déi selwecht transgenerational Traumata hunn wéi s du? Oder vläicht och net a vläicht fëllen och an Persounen, déi also déi net mat engem Geschwëster sinn, vläicht méi Ähnlechkeeten. Also dat ass och esou e bëssen e Mysterium fir mech, wéi, wéi ähnlech oder vläicht och onähnlech sech dat dann ass. Ech ka elo net onbedéngt aus alleréischter Erfahrung doriwwer schwätzen, mee ech mengen, datt an deem Moment, wou een opwiisst, an deem Moment, wou ee Kand ass, datt een déi Saache vläicht net esou bewosst huet an datt esou d'Bezéiung mat de Geschwëster dann éischter op esou dat Alldeeglecht, well dass ee jo all Dag zesummen, mécht ee jo an deene meeschte Fäll all Dag Saachen zesummen, muss een op d'mannst mateneen iessen. An dass och do, wou ganz vill Konflikter dann ëmmer entstinn, esou sief et vun du nervs mech, sief et du mëss mech no oder du ëss net séier genuch an mir mussen awer all um Dësch sëtze bleiwen a waarde bis jiddweree fäerdeg ass, wou wou dann einfach Konflikter entstinn, déi vun Dag zu Dag sinn a wou dann, mengen ech, esou déi grouss Traumata, déi entdeckt een da réischt, Dono wär wär elo mäin Androck geweecht, sou dat dat dat dat méi spéit giff kommen. Hues du d'Gefill, dass dass du vläicht Saachen entdeckt hues, an déi s du elo kanns als erwuesse Persoun mat denge Geschwëster beschwätzen? Also wéi huet sech vläicht och är Bezéiung verännert Doduerch, dass der elo alleguer erwuesse sidd, well Dir sidd jo elo alleguer erwuesse Persounen, oder? Ech mengen, datt ech do nach e bësse muss waarden, also well si och esou jonk sinn a well ech se esou seele gesinn. Also ech mengen, datt dat effektiv, datt et wéineg Geleeënheete gëtt, wou ee kann iwwer esou Saache schwätzen. Also meng Schwëster gesinn ech e bësse méi oft, mä mat där hunn ech och soss e bësse méi Kontakt. Dat heescht, do ass heiansdo e bësse méi Méiglechkeet fir iwwer esou Saachen ze schwätzen. Dat ass schonn schwiereg. Also ech hunn d'Gefill, dat bei eis iwwer an der Famill dann awer ganz seelen iwwer esou Gefillssaache geschwat gëtt oder halt net, net ëmmer richteg. Et hänkt ëmmer e bëssen dovunner of, ween a wat fir enger Stëmmung ass. Mee jo, dat ass, dat ass heiansdo e bësse schwiereg. Mee ech hoffen, dat een an e puer Joer vläicht dann op engem Punkt ass, wou jiddereen da vläicht och esou aus enger Jugendphas eraus ass an aus engem Studium an elo am Liewe steet an da vläicht och Zäit hat, fir iwwer gewësse Saachen ze reflektéieren an dann, Wier scho gespaant iwwer bestëmmte Gespréicher. Ech war gëschter an enger Ausstellung, wou et virun allem iwwer eng Hommage un d'Groussmamm gaangen ass, an Groussmamm elo net am Sënn vun onbedéngt biologesche Grousselteren, mä méi wäit geduecht. An do huet eng Persoun eng Führung gehalen an huet gesot, jo, mä mir si jo och e bëssen d'Therapie-Generatioun a mir kënnen dat, wat quasi eis Grousselteren an eis Elteren esou ëmmer weidergedroen hunn a wouriwwer net geschwat ginn ass, oneheelech Kanner zum Beispill oder Forme vu Gewalt oder esou, kënne mir déi Geschichten héieren a vläicht esou mat eisen Therapeutinnen a Friends beschwätzen an se e bësse veränneren. An ech denken, jo, a gläichzäiteg, also wann ech och de lëtzebuergesche Kontext kucken, ass Therapie jo net bezuelt. Also esou, do hunn ech d'Gefill, ass schonn och de Privileeg vun der Grousstad engersäits a vun och vläicht Forme vu Bildung an Zougang zu Therapieplazen, déi do scho muncherorts vill ännert, an aneren Ort vläicht och net, wär elo esou e bësse meng Impressioun. Well ech denken, also datt iwwer esou Saachen net geschwat gëtt, ass schonn, also och wann ech meng Famill kucke, relativ üblech, datt et dofir net esou vill Raum gëtt oder och Sprooch gëtt, fir driwwer ze schwätzen. A gläichzäiteg ass d'Liewe jo laang, wat ee sech begleet, an et ass ee jo ëmmer, fir ëmmer quasi, Geschwëster. Also ech denken, do gëtt et och vill Zäit, dass sech Saachen an, a Bezéiunge veränneren, oder? A wa mer elo esou e bëssen iwwer esou Themen, iwwer déi net geschwat gëtt, geschwat hunn, a mir jo am Sex-Podcast sinn, fannen ech interessant, nach esou e bëssen iwwer esou Tabu ze schwätzen vun sou Sexualitéit tëscht Geschwëster, well ech fannen dat ass eppes vun deene Saachen déi déi ee wierklech net upaakt, well een sou denkt sou nee dat geet net, mee déi awer dann héich kommen an ultra ville Pornokategorien. Also meng küchenpsychologesch, psychoanalytesch Siicht do drop, et hu bestëmmt och Leit doriwwer geschriwwen, ass halt dass wann quasi iwwert een Tabuthema net geschwat gëtt oder dat halt sou ass dass een wierklech net dohinner kuckt, dass et sech dann op anere Plazen quasi héich kënnt esou an ech gesinn dat schonn esou e bëssen an Pornographie an ech hunn och missten driwwer nodenken dass et eng ech mengen dass eng Instagram Säit ass déi heescht Siblings or Dating wou da Fotoen vun esou zwou Persounen sinn déi just ähnlech gesinn an da muss de erausfannen Sinn se Geschwëster an dowéinst gesinn se sech ähnlech? Oder daten se, well et gëtt jo och Studien déi soen, d'Leit sichen sech ëmmer Leit eraus fir ze daten déi engem selwer ähnlech sinn. Dat hunn ech och, wéi soll ech soen, amusant fonnt.
Dat ass effektiv e spannend Thema. Am Fong hätt ech elo geduecht du giffs méi doriwwer wëssen, well an de Pornokategorien sinn et dach meeschtens Stéifgeschwëster, oder? Also wier mäin Androck, well ech mengen dann ass et net esou schlëmm oder net esou, dann ass et vläicht och an je nodeem wat fir eng Länner dat déi Porno gedréit gëtt legal dat ze dréinen. Ech menge soss ass et vläicht och schonn dat ze implizéieren deelweis net ganz sou legal. Dat ass effektiv e krassen Tabu-Thema. An ech fannen, datt dat esouguer esou wäit geet, datt et da schwéier gëtt an der Famill mat Geschwëster iwwer sexuell Themen ze schwätzen. Also bei eis ass dat esou gutt wéi guer net virkomm. Iwwer Bezéiunge schonn, awer dann och éischter iwwerflächlech, och éischter am grousse Krees. Bon, dat läit elo vläicht och dorunner, datt ech an där Zäit, wou dat bei hinnen vill geschitt ass, net do war, also studéiert hunn an einfach net zu Lëtzebuerg war an einfach net präsent war an halt dann esou déi day-to-day Saacher net esou matkritt hunn an dann éischter fir esou Fester doheem war an dann esou, ah jo, okay, dat ass also elo däin Frënd, hallo. Esou, esou déi Geschichten, mee esou wierklech iwwer sexuell Themen geschwat, éischter net an ech, ech froe mech, ob dat net ville Leit esou geet, ech weess et awer net, well halt och déi Tabuiséierung esou grouss ass. Also meng Theorie wär och, dass et dovunner ofhänkt, wéi d'Eltere mam Thema Sexualitéit ëmginn. Also wann s du, keng Anung, doheem Opklärungsbicher ronderëm leien hues an et vläicht och en Thema ass, wat net esou krass cringe Gefiller bei den Elteren ausléist, ass et vläicht och, wär meng Thees, méi liicht mat Geschwëster driwwer ze schwätzen. An ech denken, et hänkt och esou e bëssen dovunner of, mat wéi engen Themen een a Kontakt kënnt. Also Wann ech mer elo zum Beispill virstellen, dass ee vun de vläicht méi eelere Geschwëster an d'Ausland geet, fir wat och ëmmer ze maachen, e Praktikum ze studéieren oder esou, an do mat feministeschen Themen, wéi zum Beispill ebe sexuell Bildung, a Kontakt kënnt a sech denkt, ah, mee dat fannen ech am Fong mega wichteg, dass doriwwer geschwat gëtt, well een Informatiounen dozou brauch, kann dat jo vläicht och erëm en Afloss hunn, souzesoen, also wéi déi eenzel Geschwëster vläicht och drop sinn. Mee schwätzen, elo wou ech esou doriwwer nodenken, schwätzen deng Geschwëster dech dann net op de Podcast un? Also ech hat mol eng Zäit laang de Witz, dat mer a menger Famill ëmmer just iwwer de Podcast giffe schwätzen an mol net den Numm giffe soen. Mëttlerweil ass dat net méi sou ganz sou tabu, mee ech mengen, dat ass schonn e bëssen esou, vläicht awer éischter fir meng Eltere wéi fir meng Geschwëster, vläicht och einfach esou e bëssen eng peinlech Beréierung. Also ech weess och net, ob se ne lauschteren, muss ech soen. Also meng Mamm deelt awer ganz fläisseg op Facebook oft, oft Saachen an liked et. Villmools Merci fir déi Ënnerstëtzung. Also fannen ech super. An ech fannen och, dat een net all déi Saache muss deelen. Mee am Fong schwätze mer tatsächlech, also wa mer iwwer de Podcast schwätzen, dann éischter iwwer esou wéi wéi et ass en opzehuelen, awer net esou iwwer dat Inhaltlecht. Witzegerweis, wou mir de Jugendpräis gewonnen hunn, war meng Schwëster mat de Scouten a Guiden an der Konkurrenz. An Ech fänt ech sou, jo, mee Dir sidd Guiden a Scouten, jeden Tag eine gute Tat, Dir gewannt dat ganz sécher, ne, ale Leit bei Corona hëllefen, dat, dat musst Der jo gewannen. An se hu jo, mengen ech, an zwou Kategorië gewonnen, mee déi alleréischt, déi bei der Präisverleeung se gesot hunn, déi do Kategorie ass, huet elo ee gewonnen, dat waren halt mir. An Meng Schwëster huet mer dann esou direkt eng e Message geschriwwen, ech sot der et jo, Sex sells, dee hunn natierlech gewannt dien Owend an bon, dunn hunn si natierlech déi zwou Kategorien duerno gewonnen, du sot ech och esou hei. Mee jo, dat war witzeg, well dat e bëssen, also do hu mer schonn driwwer geschwat esou an also bei menger Schwëster mengen ech dat. Ech weess net, ob hatt et lauschtert, mee ech mengen awer, datt op d'mannst cool fënnt, datt mer dat maachen. Mee jo, esou inhaltlech schwätze mer am Fong net doriwwer. Ech ka mer och virstellen, datt et e bësse vläicht eppes domadder ze dinn huet, wéi een och vun der Perséinlechkeet ass, oder? Well ech kennen zum Beispill och Geschwëster, wou virun allem, wann een nëmmen zu zwee ass, dat hunn ech d'Gefill, huet ee vläicht nach méi eng enk Bindung, well et gëtt een nëmmen halt Et gëtt nëmmen déi aner Persoun, oder? Wou ech scho matkréien, datt vill iwwer esou Bezéiungsliewen, Dating a Sexualitéit geschwat gëtt tëscht deenen zwee Geschwëster. Also ech géing soen esou fifty fifty, déi eng schwätzen driwwer, déi aner net. A wat ech och gemierkt hunn, esou d'Gemeinsamkeet, wann ee queer ass, also datt do eng aner Form vu vläicht nach Verständnis, Ënnerstëtzung, Solidaritéit oder och Austausch passéiert, An dat stellen ech mer zum Beispill mega schéi fir, wann een queer Geschwëster huet, dass een, wéi s du soos virdrun mat vegetaresch Iessen, net déi eenzeg Persoun ass, déi quasi, weess ech net, zu bestëmmten Themen Froe beäntwerte muss oder och net beäntwerte muss oder wou et iergendwéi esou eng Angscht gëtt, verschidden Themen unzepaken oder esou. Jo, ech menge wat och matspillt ass vläicht och d'Geschlecht. vun deenen eenzele Geschwësteren. Dat ass souwisou nach een Thema, wat ech och ganz interessant fannen, déi Dynamiken. Also mir wäre jo dann véier Bridder an eng Schwëster. A wou meng, wou d'Zwillingsbridder op d'Welt komm sinn a quasi dunn jiddweree wosst, ok, lo ginn et fënnf Geschwëster an et gëtt eng Schwëster, hu ganz vill Leit mengen Elteren oder menger Mamm sou mat der Kannerkutsch gesot, An dann esou zu menger Schwëster gesot, Oh, dat Äermt, elo ass hatt dat eenzegt Meedchen an der Famill, elo muss hatt awer léieren, sech duerchsetzen. An ech hunn ëmmer geduecht, esou, dat ass jo awer schonn, also ech hunn deemools nach net gewosst, wat eng self-fulfilling prophecy wier, mee ech hunn ëmmer geduecht, esou, jee méi oft Dir him dat sot, ëmsou méi wäert hatt sech denken, datt hatt sech muss duerchsetzen. An also effektiv, hatt ka sech och gutt duerchsetzen, esou ass et net. Mee ech, also ech fannen dat interessant, wéi dann och esou déi Projektioun vu, dat wat d'Leit mengen, wéi dann eppes sech entwéckele wäert, wéi dat dann och, mengen ech, ganz staark op déi Leit dann esou wierkt an da vläicht och déi Bezéiungen innerhalb vun de Geschwëster mat bestëmmen, einfach doduerch, datt d'Leit eppes op ee projezéieren, wou ee vläicht selwer sech vu sech aus guer net esou entwéckelt hätt oder sech guer net esou dee Gedanke gemeet hätt. Mee dann eng Kéier fir zeréck bei d'Thema ze kommen, ech mengen, jo, jee zu méi een ass, ëmsou méi ass et schwéier fir esou ganz déif eenzel Bezéiungen opzebauen. An et hänkt natierlech, mengen ech, och vill dovunner of, wéi wäit een auserneen ass. Also ech hätt mer zum Beispill kënne virstellen, datt ech mat mengem Brudder, deen deen dräi Joer méi jonk ass, datt ech mat deem, bon, iergendwann huet d'Kommunikatioun do relativ opgehalen, well hien sech och zimmlech zeréckgezunn huet, dat een do vläicht hätt kinnte méi eng déif Bezéiung opbauen, wéi elo mat deenen, déi 11 Joer méi jonk sinn, wou et einfach laang dauert, bis déi an engem Alter sinn, wou een mat hinnen iwwer esou Theeme schwätze kann an déi da vläicht och fir ee selwer schonn net méi esou relevant sinn. An dee Moment, wou een hinne vläicht Rotschléi wëll ginn, hei Pass dorop op, esou an deem Alter, wou s de elo grad bass, se net an deem Alter sinn, wou se vun engem, enger Persoun, déi 11 Joer méi, méi al ass wéi si, iergendwelch Rotschléi wëllen unhuelen oder kënnen unhuelen. Also dat si mengen ech och esou, esou Saachen, déi den Alter an d'Zuel, mengen ech ganz sécher, an awer och esou d'Geschlechterverhältnisser innerhalb vun der Famill. Jo, ech mengen do d'Geschlechtersozialiséierung, also wéi ee quasi, wat op ee projezéiert gëtt, wéi een erzu gëtt an esou weider, och vill domadder maachen, wie wéi eng Aufgaben an der Famill iwwerhëlt, oder? An och zum Beispill emotional Aarbecht, wat jo éischter u weiblech sozialiséiert Persounen erugedroe gëtt, dass déi soll vun hinne gemaach ginn, ënnerschiddlech opgedeelt gëtt. An et si vläicht esou ähnlech self-fulfilling prophecies op eng Aart a Weis, also esou selbsterfüllend Prophezeiungen, wéi esou déi Saach mam Nesthäkchen a mam Sandwich a mam Eelsten a mam Eenzelkand, oder? Also et ass vläicht och guer net esou einfach ze trennen, wat kënnt elo aus engem selwer eraus, wat sinn d'Erwaardunge vun der Famill, vun der Gesellschaft, dat vermëscht sech jo alles dann. Ah Joël, ech kéint nach laang mat der weider schwätzen.
Jo, ech och mat dir, dat wär em enker flott. Yes, ech muss soen, ech sinn iwwerrascht, dass mer awer och, well mer jo op d'Idee komm sinn, fir déi heite Folg ze maachen, wou mer dee leschte Podcast opgeholl hunn an da gemierkt hunn, mir hunn esou ënnerschiddlech Positiounen, awer relativ vill Ähnlechkeeten och haten. Dat hat ech, mengen ech, net erwaart. Also, et ass spannend, wéi ähnlech ee sech dann awer ka sinn, obwuel d'Ausgangssituatioun ganz anescht ass. An, jo, ech mengen, dat Beweist einfach naenker dat déi ganz Positiounen, an Di hues dat esou als Ersatz fir Stärbiller genannt, dat dat net onbedéngt esou zoutrëfft, mee dat et einfach ganz vill Faktore gi wéi e Mënsch sech entwéckelt an net just wéi vill Geschwëster en huet. Mee et ass awer, jo, bëssen erstaunlech. Ech hat mer och geduecht dat mer nach méi Ënnerscheeder giffe kréien, mee wat ech mer geduecht hunn, wou s de ganz am Ufank gesot hues, dräi Elteren, Keng Geschwëster, also als Kand hätt ech dech mega beneit, sech esou jo méi Kaddoen fir Chrëschtdag, fir Gebuertsdag an nach kee mat deems en dat muss deelen, wow, living the dream. Jo ech mengen se huet alles e bëssen seng seng Vir a seng Nodeeler. Wann dir eis wëllt vun ärer Erfahrung mat äre Geschwëster, Stéifgeschwëster oder och net Geschwëster erzielen kënnt der eis gäre schreiwen. Ansonsten fänkt elo geschwënn d'Summerpaus un. Hei bei eis ass et och scho relativ waarm dowéinst, géing ech soen. Déi hei elo, dat jo d'Summerpaus, déi fänkt elo un, Kelly. Ma da héieren eis an der nächster Staffel. Bis dann, schéine Summer. Ciao.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.